Ndi ya vha vusa matsheloni ano nga ṅwaha muswa dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yeso Khristo. Ri khou tenda uri vho khaula ṅwaha zwavhuḓi vha sia tshanḓa tshihulu tsha maanḓa a Mudzimu. Musi kha sande yo tou thoma thoma ndi tama u vha resha ndi tshi ri kha ri takuwe ri thetshelese zwine Mudzimu a tama ri tshi vha nazwo kha ṅwaha hoyu kha ri bvonye maṱo. Baba, dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo, ri a livhuwa matsheloni hano e vhone vha ri tonda ngao. Ri khou rabela uri Muya Mukhethwa ene mueletshedzi a ri funḓedze kha nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo-ngoho, uri musi ri tshi thoma ṅwaha hoyu, Khotsi vha ṱaḓulu, ri songo vha sia nga matungo, ri songo vha sia murahu, na vhone vha songo ri sia, Khotsi anga vha ṱaḓulu. Ri tama u tshimbila, tshanḓa tshavho tsha vhuthu tsho ri farelela, ngauri ri si na vhone a ri koni u ita tshithu. Ndi khou fhaṱutshedza u vhalwa ha fhungo ḽavho matsheloni ano, dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Amen. Vhafunwa, ndi khou tama uri ṋamusi hezwi ṅwaha u tshi khou thoma ngo rali ndi ri khavho, ri khou zwi tshila kha zwifhinga zwine hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa zwi no khou itea. zwine zwa ri kwama kha ikonomi zwa ri kwama kha pfunzo zwa ri kwama kha matshilo ashu a ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe zwa ri kwama huṅwe na huṅwe huṅwe zwa vhuya zwa ri takulela na nyofho huṅwe zwa ri nyanga zwa nga zwi khou ri ḓisa na dzi nḓaḓo dza uri mara ri khou heḓa ri tshi ya gai mudzimu washu ndi mudzimu wa maanḓa ndi mudzimu a sa tshanisiwe nga tshithu khou tama uri ndi ambe navho nga fhungo ḽine ḽa ri maanḓa a u kona u nanga Ṅwaha u khou ya u khou thoma, vhone kha vha vhe na maano a u kona u nanga ngauri zwine vhone vha ḓo nanga zwone zwino vha tshi khou thoma zwino zwino ḓo amba uri ṅwaha uyu u ḓo vha tshimbilela na kana u sa vha tshimbilele. Kunangele kwavho kwa zwithu kunangele kwavho kwa u nanga kuitele kwa zwithu ndi kwone kune kwa amba uri vhone vha ḓo fhelela gai. Kha riye ri vhone fhungo ḽashu kha bugu ya Deuteronomio. Ndima ya 30, ri ḓo vhala mulaedza washu u bva kha vesi 15 ri ri vhone wa funa u khou swika kha 20. 15 i ri, Na nga ha ṋamusi ndo vhea phanḓa hau vhutshilo na zwivhuya, na lufu na khombo. Hezwi zwithu zwoṱhe zwo vhewa a pfi vhone kha vha nange. U ri, Na nga ha ṋamusi ndo vhea phanḓa hau, ṋamusi ḓuvha ḽo thoma ḽa 2021 ḽa Sunday yo thoma, Murena u ri, Ndo vhea phanḓa hau. Zwine zwa amba uri arali o vhea phanḓa hashu, ndi nṋe ane nda fanela u nanga kana nda litshedza. Zwine nda laya ṋamusi ndi hezwi, Funa Yehova Mudzimu wau u fare nḓila dzawe, u tevhedze dzindayela dzawe na milayo yawe, ndi hone u tshi ḓo lalama wa anda, ndi hone Yehova Mudzimu wau a tshi ḓo u shudufhadza. u kha shango ḽeneḽi. Kha ri vhale iri, Hone ndi a u vhudza hu tshe ṋamusi zwauri tshau arali wa sa eh, arali mbilu yau ya mufuralela wa si pfe wa tenda u tshi ungeledzwa wa gwadamela midzimu isili wa i shumela hupfi ndi u vhudza hu tshe ṋamusi zwauri tshau ḓo vha u lovha nga iṅwe nḓila a unga a unga vhi na na, na mvelaphanḓa vhutshiloni I ri, Ḽiṱaḓulu na ḽifhasi ndi dziṱhanzi dzine nda dzi vhidza ṋamusi dzine dza ḓivha zwauri ndo u nangisa vhutshilo kana lufu, phaṱhutshedzo kana khombo, na nga ha vhutshilo, uri u tshile, uri na vhana vhau vha tshile. Mudzimu u ri u ri nangisa-i. a tama na zwapfhu zwi tshi naka zwino nṋe ndi khori kha hoyu ṅwaha wa 2021 kha vha litshe u vhilaela nga zwo fhiraho kha vha litshe u vhilaela nga zwine huṅwe a zwi vha kwami vha tende u ima vha ri ndi khou tama u nanga u tshimbila na murena ngauri murena ndi ra maanḓa oṱhe murena a huna tshisa tshino mukunda a huna tshine a sa tshiḓivhe Kha vha nange u tshimbila na Muṋe wa vhutshilo, Yehova wa mavhuthu. Vha ḓivha, hezwi muthu a tshi nanga, u funa u ita tshithu tshine tsha tshi songo ḓoweleaho. Muthu u tshi nanga tshithu, u ita tshithu tshi songo ḓoweleaho ngori hu ya vha na zwithu zwine zwa discourager muthu vhutshiloni. Mara muthu o decider u nanga U nanga naho nzulele dziṅwe dzi tshi khou amba zwauri a nanga u ita tshenetsho. Zwino kha ri nange u tenda u tshimbila na Murena. Tshine vhone vha fanela u ita, naho nzulele dzo ima nga, nga nḓila ine zwa vha ngayo, zwithu zwine zwa, zwa, zwa, zwa, zwa methara khavho ndi kunangele kwavho kwa zwithu. Vha a ḓivha, Goliaḓa na Dafita. Dafita o tou nanga uri ṋamusi heḽi shuvhuru ḽa Mufilista ndi ḓo lwa naḽo. Ḽa ḽi tshi ofhisa, ḽi ḓithu ḽine ḽa ḽa pfala ḽi tshi ḽi tshi ri ḽi tshi ambiwa u nga si funa na u ḽi lavhelesa no sendela. Nga nḓila ine vhaṅwe vhavho vhashu ra ofhisa ngayo ṋowa, o vha a tshi fhirisa a tshi ofhisa u fhirisa zwezwo. Mara Dafita A ri, Mudzimu wanga we a nndamulela vhukati ha zwivhengwe na nngwe na ndau, u ḓo nndamulela zwanḓani zwa shevhuruheli. A nanga u ḽi feisa, a nanga u ḽi lavhelesa, a nanga u ima phanḓa haḽo. Ene Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu vhone vha vhuya vha nanga tshithu, u a vha ṋea maanḓa o bveledza. A nanga uri ndi ima nae hoyu munna nda lamulela lushaka lwanga lwa Isiraele. Mudzimu a mu tonda, a ḽi kunda Goliaṱa, Zwino hoyu ṅwaha wa 2021, vhone vha nga si balelwe u ima vha nanga tshine vha khou fanela, vha khou funa. Arali vha nanga vhugoswi, a vha nga a vha nga bveleli. Arali vha nanga u ima sa Dafita, a hu na iṅwe nḓila vha ḓo bvelela. Zwino ndi khou tama u vha fhembeledza ṋamusi ndi khou ri kha ri ḓo lavhelesisana zwithu zwiṱukuṱuku hezwi zwine nda khou tama uri ri zwi lavhelese zwine nda khou rabela na u ha humbela uri kha ri nange u tendelana na mudzimu dzinani ḽa yesu mudzimu a huna tshithu tshine tsha mu balela mudzimu a huna hana hana tshithu tshine ha pfhi hai hafha zwino o rwa tombo hana tshithu tshine apfhi ṋamusi o guma nga siling mudzimu hana zwenezwo arali vha ya ra lavhelesa kha bugu ya vhaefesa chapter 3 verse 20 kha ri vhale bugu ya vhaefesa e ndimana ya vhuraru ri vhale verse 20 vha pfhe heḽi fhungo uri vha takuwe na nṋe zwavhuḓi i ri eneha mudzimu Ane a kona u simesa u kalula u shuma. Enea ane a kona u simesa u kalula u shuma, zwine zwa fhira zwoṱhe zwine ra humbela na zwine ra elekanya, nga maanḓa ane a khou shuma kha riṋe, enea Mudzimu ane a kona u shuma zwoṱhe. U ḓo ri itisa uri musi ro nanga u tshimbila nae, a ri bveledzise hezwi zwine a khou ri, U a kona u shuma u fhira zwoṱhe zwine ra humbela, zwine ra elekanya, zwine ra ḽora na zwine. Ndi uri u ya tshimbila a fhirisa hafho hune vhone vha humbula hone. Zwino zwine nda khou ri, a ri nange ṋamusi ḓuvha heḽi ḽa u tou thoma ḽa, ḽa ṅwaha ḽa kereke, a ri nange u tshimbila na Murena, uri zwithu zwashu zwi tende u tshimbila. Ende u nanga ndi mafhungo a uri vhone vha tou ḓivhudza. Vha songo nanga ngo vhona muṅwe, vha songo nanga ngo pfa muṅwe, kha vha nange ngauri vha khou lu pfa ipfi ḽa Mudzimu vha ri, Ndi nambatela nae. U fana na mufumakadzi wa vhulwadze ha ṅwambe o ri u pfa zwine Yesu a ita a nanga uri, Ndi kwama lupendo lwa nguvho yau. A zwi nanga, a hu na muthu we a mu thivha, naho ho vha hu na gogo, naho ho vha ho ḓala. Naho o vha e mulwadze, a hu na tshi no thivha zwe vhone vha nanga. A tshi ho. Na zwino arali vha nanga u tshimbila na Murena, a hu na tshine tsha nga vha thivha. Ṋamusi ndi khou nyaga uri ri dzhie zwiteṅwa zwi si gathi ri lavhelese ngoho iṅwe ine nda khou nyaga uri hezwi ro i lavhelesa, ri ḓo tshimbila nayo khamusi vhege mbili tharu uri ri vhone zwa uri Murena u ri thusa a tshi ya gai. Tsha u thoma, Kha vha nange u sa tshila vha tshi ofha. Kha vha nange u sa tshila vha tshi ofha. Habe u ofha ndi ndi u nanga hune muthu a funa u tou ita ngori vha vhuya vha nanga u ofha vha ḓo ḓi vhudza na mafhungo a songo dzulaho zwavhuḓi vha ḓi vhudza na zwoṱhe. Diabolo a ṋaṋa u amba luambo navho kha vha nange u tshila vha si na nyofho. Arali vha vha vhala bugu ya Vharoma, kha ri ḓo vhala bugu ya Vharoma eh ri vhone zwine bugu ya Vharoma eh ndimana ya 8 ri vhale 15 u swika kha 17 iri eh 15 ngauri a no ngo ṋewa muya wa vhupuli une wa dovha wa une na dovha na vha na nyofho Aiwa, no ṋea muya wa Hana une wa ri funza u vhidzelela wa ri, Abba, Khotsi. Mudzimu u ri ho ngo ri ṋea muya wa vhupuli, muya wa nyofho, ngori muya wa nyofho u vha dzhenisa nga ngomu vhupulini, hezwi vho eḓela vhusiku vha ḓivhudzisa uri kana ḽi ḓo tsha. Hezwi ḽi tshi kovhela, vha ḓivha uri kana ḽi ḓo tsha. Hezwi ḽi tshi tsha, kana ḽi ḓo kovhela. Ndi uri vha, vha, vha dzula vha nga ngomu kha vhupuli. Vha tshi pfa ano, vha tshi pfa aḽa, vha dzhena nga ngomu vhupulini ha nyofho. Murena u khou ri, Muya we a ri fha-i, a si muya wa vhupuli. O ri, ho ngo ri fha muya wa nyofho, o ri fha muya wa hana, une ra vhidzelela ra ri, Abba, Khotsi. Muya mukhethwa Ene muṋe u a ṱanziela-vho a tshi vhidza, a tshi vhudza muya washu zwauri riṋe ri vhana vha Mudzimu, Mudzimu muhulu, Mudzimu a re mulilo u sa sendelwi, Mudzimu ane tshisima tshawe tshi sa xe, Mudzimu ane dzina ḽawe a pfi Ramaanḓa-oṱhe. Ndi zwone zwine ha pfhi muya mukhethwa ene muṋe u a ṱanzela a tshi vhudza mumuya washu zwiḽiwa zwa uri riṋe ri vhana vha Mudzimu. Arali ri vhana nahone ri maḽaifa a Mudzimu vhane ifa ra ḽa roṱhe na Khristo vha khou zwi vhona ri maḽaifa. Zwino arali ri vhaḽaifa ndi mini tshine tsha fanela uri ri ofhise vhana vha Mudzimu? Ndi mini tshine tsha fanela uri shavhisa? Ndi mini tshine tshi nga itisa uri ri sa ime ri ro khwaṱha ri na mafulufulu? Kha ri takuwe nga mafulufulu kha ṅwaha wa 2021. Ri ambe u nga Mudzimu washu, ri songo amba u nga vhathu vha nyofho. Ri songo amba, kha ri ambe u nga Dafita ane a ima a ri, Ndi khou ḽi vhona heḽi shuvhuru ḽa Mufilista, ndi khou ḽi vhona na matsimbe e ḽa ambara, mara Mudzimu wanga wa nda mulelo u fhirisa matsimbi haya. U fhirisa hezwi zwine nda khou zwi vhona, a lavhelesa kha Yehova, Yehova a mu lamulela, a vho lamulela lushaka lwoṱhe lwa Israele. Kho vha fhembeledza vhone nga dzina ḽa Yesu. 2021 kha vha takuwe na muya u sa fani na muṅwe muya, muya wa change, muya wa maanḓa, muya wa boldness, muya une wa wa wa hana u tsetsa. tsinoni ḽa Yesu Kristo arali lavhelesa bugu ya Timoteo chapter 1 verse 7 iri ngauri mudzimu ho ngori ṋea muya wa nyofho uri ṋea muya wa maanḓa uri ṋea muya wa lufuno uri ṋea muya wa tsha vhuhulwane zwino arali o ri fha muya wa muya wa tsha vhuhulwane o ri fha muya une ra kona u elekanya muya une ra kona u tshuza muya une ra kona u zwi ḓivha zwori ri na mudzimu washu ndi mudzimu muhulu

vha nga thavha ya Tsioni i sa wi, i re hone lini na lini, vho fulufhelaho Yehova, vho nangaho u ima na Yehova, vha nga thavha ya Tsioni i sa wi lini na lini. Yerusalema, dzi thavha thungo dzoṱhe dzawo, na Yehova u ralo, u thungo dzoṱhe na vhathu vhawe zwino na lini na lini. Hu pfi Yehova u thungo ya, ya, ya, ya vhathu vhawe, u fana na dzithavha dzi thungo dzo tinga Jerusalema, na Mudzimu o tanga vhathu vhawe. O vha tanga nga maanḓa, o vha tanga nga lufuno, o vha tanga nga tshilidzi, o vha tanga nga, nga, nga vhuthu. Zwino ndi mini ri sa imi ra nanga u sa vha na nyofho? Muthu wa nyofho u shavha na musi a songo pandamedzwa. Muthu wa nyofho u fa lufu lu sa athu swika. Muthu wa nyofho u lala na nḓala zwiḽiwa zwi hone. Nṋe ndi khou ri nga dzina ḽa Yesu ṅwaha hoyu wa 2021 kha vha ṋange u sa tshila nga nyofho. Ene muthu a no tshila a si na nyofho u pfala a tshi vula mulomo. U ḓi tou fana na muthu wa nyofho u pfala a tshi vula mulomo. Kha vha ḓo vula mulomo vha ambe zwine vhone vha tenda zwone, ngauri Mudzimu ndi Mudzimu a sa shandukeli zwe a amba na lini na lini. Kha ri dovhe ri vhone bugu ya Mirero eh, K ri vhale bugu ya Mirero eh, ndimana ya ya 28 Mirero 28 ri vhale verse 1 fhedzi iri Muthu muvhi naho a sa pandamedzwe u a shavha, vhavhuya vha nga ndau i sa ḓivhi nyofho. Hu pfhi muthu muvhi naho a sa pandamedzwe u sokou dzhena ḓaka, mara muvhu vhavhuya vha nga ndau i sa ḓivhi nyofho. Ndi ngani? Ro itwa vhulugau zwi tshi bva u tendani. Ro pfumedzanywa na Mudzimu nga Murena washu Yesu Kristo. A si zwe riṋe ra tou nanga, ndi zwe Mudzimu Ene muṋe a tou nanga, a ri ṱomola maanḓani a swiswi, a ri dzudza Muvhusoni wa Murwa mufunwa wawe, a ri, Vhoiwe ni songo ofha, ngauri a re na vhoiwe ndi nṋe. Zwino muvhuya, unga ndau i sa ḓivhi nyofho. hone ivho na ndau zwo ri itani naho tshi tshi dawa na tshiṱuku mara tshi na maṅwe maanḓa ane u nga tori tshi nga thutha shango ḽoṱhe ngauri tsho ḓi vhudza uri ndi nṋe ndau vhone vha u luga ha mudzimu kha kristo yesu mudzimu ipfi ḽa mudzimu ḽi ri vha vhuya vha nga ndau i sa ḓivhi nyofho dzinani ḽa yesu kho vha fhembeledza nga 2021 ri khou thoma kha vha vhe na muya wo fhambanaho na wa mahoḽa have that different spirit muya u sina nyofho muya une wa ima wa ri mudzimu wanga ane nda tenda khaye ndi mudzimu wa maanḓa ndi mudzimu muhulu ndi mudzimu a sa shanduki haleluya kha ri ye ri vhone tsha vhuvhili tsha u thoma ndo ri kha vha nange u sa tshila nga nyofho tsha vhuvhili kha vha nange u dzhia vhuimo havho murenani kha vha nange u dzhia vhuimo havho murenani kha vha ḓo vhona bugu ya ya ya ya ya nzumbululo eh yo tou thoma nzumbululo chapter 1 ri ye ri vhale eh verse number 6 nzumbululo ndimana chapter 1 verse number 6 iri ene wa ri ita mahosi na vhotshifhe vha mudzimu Khotsi awe onoyo thendo na maanḓa zwi vhe zwawe lini na lini, ene we a ri ita mahosi a ri ita vho tshifhe. O tou zwi funa ene muṋe, nga u funa hawe a ri nanga a ri ita mahosi. Zwino kha vha ḓo dzhia vhuimo havho ho vha khosi, kha vha dzhie vhuimo havho ho vha ho vha tshifhe. Vha ise zwidzimu zwavho mudzimuni nga mafulufulu. Vha songo tenda u lavhelesa nzulele, vha tenda u sa ḓivha vhuimo vhune vha vha naho. Bivhili i ri, Ene muṋe we a ri ita mahosi, arali o vha ita khosi, nga vha vhudze. Arali o vha ita khosi, nga vha vhee mulayo. Diabolo a u ḓivha uri vho vhea mulayo, vho ima vho ri dzi, na hum maḓumbu na mimuya zwa vhudzula, mara vhone vha khosi. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo, kha vha nange u dzhia vhuimo havho. Muthu o dzhia vhuimo havho hawe u pfala a tshi vula mulomo. Muthu o dzhia vhuimo hawe u pfala a tshi amba uri hoyu o dzhia vhuimo hawe. Hoyu u a vhu ḓivha vhuimo vhune a vha khaho, Kha vha ri ralo eh, muthu wa mudzimu kha hoyu ṅwaha wa 2021 vha sa ita ngo ralo diabolo ḓo dzhia hawe vhuimo kha ri a tshi dzhia hawe vhuimo a wani vhone vho ima kha position yawe a songo ri a tshi ḓa wana vhone vho bva nṱha position yavho ngori a bva a wana a ḓa a wana vho ima nṱha nṱha position yavho i ndi hone hune zwavho zwi a tshinyala kha vha ime kha vhuimo havho ha u tenda mudzimu ane a vha mulilo u sa u sa sendelwi ha u tenda Mudzimu ane zwoṱhe zwa vha hone nga Ene, Musiki wa ḽiṱaḓulu na shango, dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. O tou ri ita uri ri vhe vhotshifhe vha vhuhosi. O tou ri ita uri ri vhe lushaka luswa. Kha ri ḓo dzhia vha vhona vha vha kha kha kha kha First John ndimana ya vhuṱanu verse 1 iri zwoṱhe zwo begwaho nga Mudzimu zwi kunda shango. na zwino gundo ḽo kundaho shango a si ḽi ndi lutendo lwashu zwoṱhe zwo bekiwaho nga mudzimu zwi kunda shango nga iṅwe nḓila vhone arali vho bekiwa nga mudzimu vho ambadzwa maanḓa a gundo 2021 kha vha dzhie vhuimo havho vha songo tenda diabolo a vha hangwisa vhuimo havho a vha bvisa nnḓa position ine vhone vha vha vha fanela u ima khayo position yavho ndi ya uri vhone vha mukundi wa vhakundi nga Kristo Yesu position yavho ndi ya uri there is nothing ahuna tshine tsha tsha tsha bala vhone vha na Yehova position yavho ndi ya uri vhone vha tshifhe vha dzhia zwidzimu vha ṋekedza mudzimu mudzimu wa zwi ṱanganedza zwa pfhi tshidzimu tsha munukho wavhuḓi u takadzaho mudzimu dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo na musi vha tshi ya tabeloni kha vha dzhie vhuimo havho ngauri murena u tori iḓani nga mafulufulu ṱanganedzeni vhuthu lamulelwani vho iwe zwo fanela vhana vhuimo vhana vhuimo vhuhulu vhana vhuimo vhuhulu nga dzina ḽa Yesu kho vha fhembeledza muthu wanga ndi kho vha fhembeledza nga dzina ḽa Yesu kha ri ime boldly dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo tshithu tsha vhuraru Kha vha nange u ima nga lutendo. Lutendo ndi nyito. Faith is an action. Lutendo ndi nyito. Lutendo ndi ndi ndi ndi lu fhirisa mano, lu fhirisa nḓivho. Lutendo lu ṱuwa lwa fhirisa nḓivho. Kha vha vhe kha vha tende u tshimbila nga lutendo. Vha vha lavhelesa bugu ya Vhahevheru 11 verse 6. I ri vha sendelaho Mudzimuni tshavho vho vha u tenda uri u hone, na uri vha mu tendaho vha u ḓo vha ṋea malamba, ngauri vha si na lutendo a vha takadzi Mudzimu. Ende Bivhili i ri, Ni tshi ḓa kha ye, ni songo vha vhathu vha timatimaho, na nga ḽigabelo ḽa lwanzhe. Muthu wa u ralo a songo fhumula u ḓiwana a tshi itiwa Murena. Nga inwe nḓila, vha ḓo ri vhone vho nanga u sa ofha, vho dzhia phozishini yavho vha tshila zwi tshi bva u tendani. Hezwi vha tshi tshila zwi tshi bva u tendani, Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu ndi ene ane lutendo lwavho a ḓo lu bveledza ngori ha laṱi muthu wa lutendo. Muthu wa lutendo muṅwe na muṅwe Mudzimu ha mu laṱi. Dafita u ri, Ndo vha ndi, ndi, ndi ṅwana, zwino ndo no vha munna, thi athu vhona muvhuya o laṱiwa kana vhana vhawe vha tshi lala na nḓala. Na zwino na ṋamusi ndi Mudzimu a sa shanduki. kha vha dzhie position yavho vha ime nga lutendo vha dovhe vha ḓi vhudze zwori ndo o lugaho ndi tshila zwi tshi bva u tendana thi tshili zwi tshi bva nyofoni thi tshili zwi tshi bva kha zwine nda vhona ndi tshila zwi tshi bva kha zwine nda tenda zwone zwe mudzimu a zwi amba uri zwi ḓo vha hone dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa yesu yesu khristo ndi khou rabela uri vha fhaṱutshedzee mafhungo haya ndi khou tama u tshimbila nao vhege mbili tharu arali mudzimu a vha o ri tendela uri ri tshimbile naho nga u ralo tama u tshimbila naho na ṅwaha vha ḓivha ndi khou tama uri vhone vha takuwe nga mafulufulu vha kone u amba mafhelelo vha kha ḓivha vho ima zwino mathomoni vha si vha songo nyama vha sa kho vhona u kundwa vha tshi kho vhona gundo ḽi re hone khavho nga dzina ḽa Yeso Khristo. kha vhana vhavho kha muṱa wavho kha mushumo wavho kha zwoṱhe zwine vhone vha fara vhone vha vhambe lutendo vha ambe zwine mudzimu a amba ngauri bugu ya mariko i ri ngongo ndi a ni vhudza ane a ḓo amba na i thavha a ri takuwa u ḓikudzela lwanzheni a ralo a sa timatima u ḓo vhona zwine amba nga dzina ḽa yesu khristo Kha ri bone. Baba, ri a livhuwa. Ro i pfa tsivhudzo ye khotsi vha ṱaḓula uri khou vhona vhuhulu ha maanḓa avho. Kha vha tonde khotsi vha ṱaḓula uri fhungo heḽi nga maanḓa a Muya Mukhethwa ḽi mele mbiluni dzashu. Ndi khou fhaṱutshedza u vhalwa ha fhungo ḽeneḽi dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Amen. Khou amba na vhone nga dzina ḽa Yesu. Khaladzi anga, na vhone mukomana kana murathu wanga ndi khou vha fhembeledza mma na na dady ndi khou vha fhembeledza vha songo tenda u dzula nga nyofho vha songo tenda u sa ima kha vhuimo havho ha u tenda vha songo tenda u sa tshimbila nga lutendo mudzimu wavho ndi mudzimu wa ndamulelo dzinani ḽa Yeso Khristo amen.